għandi fl-istonku tiegħi dal-għodu. Ġa li sejtlek sandwich. Baw xalik.
Għala meġuqa. Eh, dik is-sodda kisritni. Eh, Trix tiħu tiegħi.
Eh, u fejn tpoġġiha?
Il-kamra tal-bniet l-unika kamra fejn nistgħu npoġġu sodda oħra, kamra ta' Tony żgħira wis, u ftijaj. Somma, ftijak ma toqgħodx lanqas. Jaqgħu qed tissuġġeri li biex imur lura li dar tiegħi. U le ma tarax, imma xorta jibqa' l-fatt li maħniex qegħdin tajjeb hawn. Aħna qegħdin kollha f'did-dar, imbagħad id-dar tiegħek vojta. U eh, int jiena nħossni drajt hawnhekk issa, toġobni din il-ħajja kollha storbju, mużika, ikel stramb, kwadri, pittura, int, żomma. Imma Xorta m'aħniex qegħdin tajjeb hawn, pa. Martes.
Jiena naħseb. L-għodwa tajba.
Bonġu. Ara, Dak ta' nannu. U nannu ma jċej u vera. Eh, eh, Tiċ liħor u kol. Thank you, rajt. Int mux suppost qiegħed l-università. Iwa, se jirsa fil-fat, pero mm. profs ma jiflaħx, għanek mm. nistamu ftit tartu. Ej, viva, mur.
Ciao, ciao.
Eh,
Tejt, deċida li jfalli xi lecture? Ma nagħtihx tor taf, illa li xendi erba' teħbibiet tiegħi anzjani bdew kors universitarju tajx kemm igergru għax jgħidu li hemm erba' lecturers tajx kemm huma antipatiċi. Taf x'naf, Li dik is-sodda kisritni. Naħseb li mil-lejla nibda norqod fuq is-sufan. Ara, l-aħjar li nagħmlu hu li jien immur lura lejn id-dar u b'hekk tkun tista' torqod fil-kamra tiegħek, tiegħi. Issa hekk jew hekk ir-riefnu li kelli għaddieli jien, eh? Pa, kemm int giddieb. Rispett, binti. Rispett. Eh?
Naċċertak li jekk terġa' tmur lura d-dar tiegħek, minn għada stess jerġa' jaqbdek riefnu ieħor mhux riħ. Tafu sew li missierek int martes. Eh? Kemm ma kienx tafek il-mama. Stramba din il-biċċa tas-sew. Jien waħdi hemmhekk fid-dar meta hawnhekk hawn tant bżonni. Aw inti hawnhekk tagħmilha ta' om? Bla ma inti om. Stramba l-familja tagħna. Stramba imma ħelwa. Allura ddeċidejt qed itlaq. Taqrali moħħi int pa. Le, le.
Qed nipprova ngħinek issib skuża biex tkun tista' titlaq bħal ngħidu aħna juġak darek, is-sodda mhix komda, biex tkun tista' tmur toqgħod fid-dar tiegħi. Tiegħek insomma. Tagħna insomma.
Ma dan Oscar iżejjed għalik toqgħod tiġi fil-għodu u tmur illura lejn id-dar fil-għaxija. Le, lanqas xejn.
Inti donnha u titkeċċiha. Le, lanqas xejn. Tirrepetix, Pa.
Le, lanqas xejn. Jien għaliha xorta nqisu skarit żejjed. Ġejja u sejra filgħodu u filgħaxja tkun qisha ftura.
John, kif naqbad ngħidlek, il-Papa. Il-Papa, il-Papa induna x'kellek f'moħħok u ħa deċiżjoni għaqlija għalik. U rejt xewqa qabel ma lħaqt f'taħt ħalqi kien ġa spjega kollox hu. Din hija sitwazzjoni imbarazzanti u ma nixtieqx noqogħdu niddiskutuha. Kollox sew hi. Ngħidu biss li sa jsir hekk. Kollox sew? Kollox sew.
Nan!
Aw sabiħa mela wasalt. U nan, itqajt maħħa. Tassew,
Għalli, nannuħ jafer. Lej, lej. Jismu

Iva, imma kollha mill-Junior College ta'.
U kemm se ddumu? Tlett ijiem.
Victoria, t-talbiet tiegħek qegħdin ifakruni fil-Bosnija. Kulħadd jipprova jaħtaf kemm jiflaħ, imbagħad niddiskutu wara. U f'xi dwejjaq jgħidlu nan. Victoria, m'hemmx għalfejn toqgħod tagħmel il-geddun. Tfal ta' ħames snin jagħmlu l-geddun. U għax inti lili ta' ħames snin tittrattani?
Pa. Jiena ħierġa. Lestejtilkom l-ikel ma tuh xi kwart oħra nar. U żżidlu x'melħ għax diġà fih u taf inti minħabba l-pressjoni. Iżma naħseb illi aħjar tgħid il-Victoria għall-ikel taf għax jien fl-ikel nifhem daqskemm skarpan jifhem f'appendicite. Insomma, jiena ħierġa u llejla nibqa' sejra d-dar tiegħek kif temna.
Llejla? Illum? U tistennewniex għall-ikel? Ukoll.
Imma aħna konna ftemna li inti matul il-ġurnata kellek tkun hawn imbagħad mur torqod bil-lejl darbi. Xem ħażin, pa. Tgħidlix li se tibda tagħmel bħal John u hemm għalfejn dan l-għaġeb qed iġibni isn qed nikser xi liġi. Eh, pa. It-tifla żgħira tiegħek se titlaq mid-dar.

Dawn jista' jgħidhom kemm irid u jien irid noqgħod inċempel. U ejja sis aħna riġiel taf ta' mhux bħalek. Mhux ta' b'xejn tiġġennen fuq dak hawn Brad Pitt jew xi Christian Slater u vera. Għax huma jridu jkunu biex jieħdu ħsieb xi pupa bħalek. Pa' I'm leaving.
Pa' I'm leaving, ma tafx tgħid il-ħieġa sister. Antipatiku!
Maria tinsiex, kemm kemm iċċempilli u tinfurmani li se ddum, dak kollox. Ma nkunx nista' papà, ħadd minn sħabi ma jagħmilhom dal-affarijiet, ejja u ara. Isma' m'intix se tagħmel bħal oħtok, hux? Toqgħod tobbligani li jien għandi noqgħod niġi Paċevil, eh? Mhux żgħażagħ biss ikun hemm. La żgur, hekk jaqblilkom intom li jien niġi Paċevil, issibuni hemmhekk lest stand by għalikom biex ikollkom it-taxi lest, hux tassew? Ah, imma mhux dejjem sibti min iwassalni, u jekk ma nikrux xi taxi nċempilek ngħidlek li se nikru flat. Ciao, ħirġa jien.
Hello? How, Simon? Iva, ġej sa stess, tinkwitax, alright? Ciao, ciao.
U int fejn sejjer? Eh, sejjer dat jom, studja. Tistudja l-lum il-sib tuħallina. Għalax qed ngħidlek, is li ma ddumx barra, fimt? Ġib daqsxejn rispett lil papa u l-mama ta' Simon, fimt? Tinkwitax pa, daw palum iħorġu jdumu barra aktar minn Marija. Ciao. Sejra l-camping. Mm, antipatku.
Ciao.
Għadek bil-geddu? Mhux int. Isma' sewa, Victoria. Naċċertak li meta tkun tal-età tiegħi, m'intix se tħalli t-tifla żgħira tiegħek tosfor, sewa qed ngħid tosfor għal tliet ijiem sħab. Għadkom għaddejjin bil-biċċa tal-camping? Jena naħseb li għandkom bżonn ta' medjatur ta' fux. Dan, palissa m'għandix aptit ċajt. Ah, jena għanneb putija kollox nagħmel. Anzi ara, flok medjatur taf x'nagħmlu, nagħmlu daqsxejn ta' qorti. Pavla, u dawn l-affarijiet toqgħodx tiċċajta. Jekk jogħġbok ġib rispett lill-Maġistrat inti taf, u titkellimx qabel ma tingħata l-permess. U jekk m'intix se tisqod, sa nsejjaħ lill-Marixxall u jiskurtak 'il barra. Sinjorina, x'inhi l-inġurja li saritlek kontri? Mela, onorevoli maġistrat. Eh, x'għamel l-imputat? Id-dedi ma jirċ ħalli nimmur camping ma' sħabi. U xi wieġeb l-imputat għal din l-akkuża? Hmm? Eh, Jien għan wieġeb illi l-ħoss li għandi dritt ma nħalix li l-binti tmur f'postijiet fejn tista' tweġġa. Hmm, ma din il-qorti għandha informazzjoni illi kien hemm żmien illi intu wkoll kont tmur f'postijiet perikolużi.
Tara, Ted, tara! Ara lan, maġistrat u mhux maġistrat, jiena din il-biċċa xogħol ma toġobni xejn li inti toqgħod tagħti r-riħ lill-binti, fimt? Imma aħna qlajta jien imħabba fik, se jkolli nirreżenja minn maġistrat u inti kollok tagħmel kif jgħid l-imputat ħanini.
E, e, mara biex nippruvaw naslu f'kompromess. Jiena għandi idea oħra illi nistgħu e, impoġġuha fil-prattika jekk intom tridu. Pa, daw l-affarijiet aħjar ma tkomplix tiċċajta. Le, nisimgħu għadet.
Jien għadt li kieku tħalli lil Victoria tmur matul il-ġurnata għall-camping u fl-għaxija tiġi torqod id-dar. Aħjar ma mmur xejn mela bi sabi jqogħdu jitqu bija għax ġie l-papa għaliha għax ma jafdaħhiex hu miskina l-Victoria t-tifla żgħira tal-papa. Eh mela allura taf sa nagħmel hux? Sa nagħlaq l-awla u nitfa' kulħadd il-barra? Le le le le!
Grazzi ħafna, Nan. Issa għar. Nan, jiena kont naħsbuk ħabib tiegħi. Imma jħassra jien il-qorti u l-qorti ma żomma ħadd. Post insomma, post. Imma eh, ma taf kif nagħmlu wara eh, biex żgur naslu fil-kompromess li għattilkom. Inti li sħabek għajdilhom li ma tantx tiflaħ u ma tistax torqod għas-sirda. Le le, l-idea togħġobni, għalkemm il-forma ta' esekuzzjoni permezz tal-gideb ma tagħġobni xejn. Alla imma dak dnub venjali! Allura jien irid noqgħod il-ħin kollu nisolta apparsi ma niflaħx? O le ħanini, int jisol ftit filgħodu u mbagħad insiha s-sogħla matul il-ġurnata u meta jibda jidlam erġa' qbad tisol, taf, u għid li ma tiflaħx. M'hemm x'tagħmel, noqgħod niġi filgħodu nwasslek u nerġa' niġi għalik filgħaxija, tajjeb? Ftehemna?
Mela l-kawża spiċċat u sa nagħlaq l-awla. Grazzi tal-għajnuna nan. Darbohra ħalli ninkun l-avukat difensur tiegħi nnifsi. Ara jiena issa sejra San Ċerna għax ġabet logħba ġdida vera fiha bass. Victoria, għadtlek kemm il-darba dal-kwalità ta' diskors ma nieħux pjaċir bih hawnxew. U inti fi żmienek ma kellkomx kliem ieħor bħal qarar wajer qaluli lili. Fi żmieni qatt ma użajt kliem tal-ħamal li jien qed tifhem. Eh, għax aħna bil-ħaq puliti u. Ara jiena ħirġa, ċaw.
Allura, x'jidillek sur maġistrat?
Isma, inti martes u il-mama li l-qatt ma ddejtuni ġuri. Oh, min jaf kemm il-darba u dejjem sibni kħati. Okko.
Ħati ta' ċuċati. Tajba wkoll din. Ħati taċ-ċuċati. Ir-rimata tlaqtieli wkoll.
Qed tara. Inti x'tara? Għandi għalfejn ninkwiet imma jien jew m'għandix? Kieku xi ħadd minnhom jindenja ruħu jobdi waħda milli ngħid jien u jċempel, ħadd. Ħarġet billi m'hi xwieħed. Iva stenna ftit.
Victoria mhix xi tifla żgħira. Dik ħarġet u iltaqgħet ma' xi ħank. Komplini Pata, komplini int ukoll. U issa ma tafx kif inhuma, jaħassar fejn qed tinkwita ruħek sa tispiċċa b'attakk f'qalbek għid inti. Ma tafx kif inhuma ż-żgħażagħ ta' żmien joħorġu f'nofs il-lejl. Agħmilli pjaċir u mur orqod u ħallini nkompli jien, ħa mmur inċerren. Ma ma tistax taħseb x'seta' ġara għid. Dik kienet għanċerren u mbagħad iddeċidew illi joħorġu, iltaqgħu ma' tal-klikka u nsew jaraw x'ħen hu. Jekk tiċċempel lil Mrs. Xuereb tgħid li inti ma tafdahiex lit-tifla. U lil Victoria timbarazzaha. Qisu qatt ma kellek tfal int u ma tinkwetax. U mela ma kontx ninkwieta. Imma ma kontx nurikom. Kont nżomm kalm imħabba l-mamà. Bħalma qed nagħmel issa. Eh mela tinkwieta qiegħed ukoll int. Mela nsejt meta kontu ħriġtu int u Luċija u domtu ma ġejtu lura d-dar x'kienet għamlet il-mamà? Jien mhux għalhekk ninkwieta.
Mela x'kontu għamiltu dakinhar? Ara, Victoria tajt li trid, jiena ħanċempel ix-xwierebs. Hello? Hello, Mrs. Xwiereb? Skużani li qed niskomodal dal-ħin. Il-papa ta' Victoria jien, nista' nkellem ftit jekk jogħġbok. Kif? Telqed? Le, le, le, le, ma ġara xejn. Kollox sew, kollox sew. Skużani, skużani mill-ġdid. Good night. Ilha siegħa li telqet minn għand Mrs. Xwieneb Victoria. Għandi għalfejn inkwieta jien jew m'għandix? Xejn, dik iż-żgħira l-agħar waħda fosthom tagħmel li jiġi f'moħħha mingħajr rispett lejn ħadd. Għal bżonn marru għand Martes ta' fek qed ngħid bejni u bejn ruħi. Dawk kienu għaddejjin minn hemmhekk u għaddu jieħdu kafè minn għandha. Biex ma ċempilni li x'qabel ħa nċemplulha. Ipprova.
U hekk ġara, issa tara lanqas ħaqq kemm qegħdin ninkwetaw, jaħasra! Kieku ċempilna mill-ewwel kieku ħlisniha din il-biċċa. Issa tara kif hekk ġara. Għalbżonn qegħdin jidħqu, jixxalaw u aħna nkwetati hawn. Kif mhix qed twieġeb? Xejn. Ta' kif biex qed wieġeb? Kif? Marta, x'biex twieġeb? Biex twieġeb?
Tajt feset għat marret dik.
Tajba wkoll din. Il-papa qed jinkwita it-tifla żgħira oħti Marta sada ma daħlitx id-dar. Tajba wkoll din għannu lin. Iva, iva, il-papa ta' Tony jien. Nista' nkellmu ftit jekk jogħġbok.

Le.
Imma kont inkun naf x'intom tħawdu, eh? Tassew, din ħaġa li dejjem skantatna kif dejjem kien jirnexxilek tkun taf x'aħna nħawdu bejnietna. Issa qed nintebaħ. Aktar ma ngerger anqas jitkellmu miegħi.
Daqshekk hu, John. Qed nieħu gost illi fimta waħdek. Issa mur fittex lil Victoria u fl-istess ħin tieħu ftit arja. Milli jidher sar imtela' bl-għarriela dal-weekend, l-aktar bl-għarriel li qed jagħmel.
Ma di kif mhix qed twieġeb? Fejn setgħet marret? Hello, Mar. Marija, x'ġara Marija? Le, le, nan, edha, għawdex. Għawdex.
Hemm xinti tagħmel għawdex. Għax intajt ma sħabbi, jew. U ta' xi storbju għajt. Dak disko man. Fiex kien sa tiġu. U le, naqdu l-vapur ta' stasej. Jħasra jena, jena niprofa naħbilkom u naqbeż għalikom mal-papa u intom dejjem taraw xa tivvintaw. Jena fispini. Sa taħt ix-xale kien ikolli permess immur. Man man man man. Kollox sew. Mur, kun imbierka, imbierka. Kultant ikolli ngħid li John ikollu raġuni jinkwieta. U jiena jien qed ninkwieta x'martes tifla tiegħi għadha ma daħlitx id-dar. O jien żisma' għax qed inpaxpax waħdi. Fej ħassra. Ma tajt bil-ħsara. Hello? Hello, Martes?

Għal erwieħ. Għanna waħda ġew issa.
Tony, jisma. Tony, bis-seri ta' qiegħed nitkellmek. Għajt, kiku taf kemm tinkwitawni meta ma tajtu li xfejt tkunu u kemm seddu. Issa jekk kien għala xi inċident, jien kif se naħdem, kif se nkun naf. Imma pa, kemm int melodrammatiku ja ħasra, qed ngħidlek jien ara, missek mort taħdem il-films, għax għaqda kemm kont bikki nies ja ħasra. Tassewx.
Għax ma kontx naf li int illejla mort tara films in you. Ara, tfaċċa xi ħadd fl-aħħar? Le, le, mhix Victoria, taf, u ara x'ħen hu! Ma tinkwetax ruħek, taf. Illa li xċempilt lill-Ispettur Grech u assigurani illi ma kien hemm l-ebda inċident. Din inkredibbli ngħid.
Int ukoll issa qagħdt tiċċempel il-Pulizija għax oħti għadha ma ġietx id-dar? Come on! Imma biex inserraħ ras il-papà illi illi Victoria ma ġralha xejn. U dik tiġri qiegħda għalfejn qed tagħġbuha? Dik iltaqgħet ma' xi ħadd u nsiet il-ħin u lil kulħadd. Qed tisma' x'diskors.
U dan biex ninkwita aktar u x'taħseb? Int ma tinkwitax? Għandu jkun jien biss ninkwita f'din id-dar. Tony ħareġ jixbah lili hux. Dik it-tifla ma nistax naf. Imma dik it-tifla ħlief fil-ħwejjeġ qishom tal-sħaħar, fil-berbiq tal-flus u fit-tisjir stramb ma taħsibx. Mhux aħjar tofhom hekk milli f'affarijiet oħra u ifhimni? Anzi, qed ngħidlek jien, Victoria qatt ma tagħmilha mal-klikka ta' Bethany għax dawn kollha jekk.
Imma kif ma tistħux? Qed titkellem dwar sħabek li għandhom problema u qiegħed tiżżufjetta bihom. Kif ma tistħux? Iva, veru, għandek raġun. Skużawni, tila noqgħod għal. Ara ma tmur torqod xejn.
Oħtok għadha ma daħlitx.
Ara waslet Victoria.
Victoria, inti l-veru Wasalt fl-aħħar. Iva paskom imqajmin. Taf kemm inna nfittxuk? Mirna ħġat ma xellin jien. Eh, ġilat f'dil kesħa. U illum, u f'dal-ħin, bħalissa kulħadd magħluq. Ara, jiena tilla norqod xejjiet. Le, le, le, ma tmur torqod xejn, issa jkollok toqgħod hawn magħna nistennew il-prinċipessa l-oħra.
Marija ċemplet taf. Ċemplet?
Iva, iva. Jaqgħu xi aħbar ħażin oħra. Le, le, laqgħa xejn ma mara tagħdex. Għawdex. Ivi ma dal-waqt tkun hawn, fit-tlieta tkun hawn, jekk jaħdem il-vapur. Ara, għatlek int toqgħod fejn int. U int ma tela' xejn allura. Victoria poġġi hemm, u int ara ħalqek qisek il-baħnan. Victoria, taf li aħna tal-pulizija nfurmajna għid.
U ejja, Dad, bis-serjetà? Iva, ċempel in-nannu.
U għajja nam veru x'mistija. L-ispettur Grek ċempiltlu biex noqgħod nitkellem ftit miegħu jieħu pjaċir meta jkun duty billi eh, joqogħdu jċemplu l ħbieb u kif konna qegħdin nitkellmu staqsejtu jekk irrapportaw xi inċident u qalli li le dak kollu. Naqra miskon ċempiltu d-depow tal-Furjana jħamlu road block biex isibuni. Imma xwiet ċandek għajt? Iva, Dad, xi tridni nagħmel? Nidħol solo tal-klawsura? Kieku nidħol miegħek hi u nsir il-kappillan. Int għalaq ħalqek x'bdajt tgħid ħmerijiet int? Għalaq ħalqek! Ara x'qed ngħidulkom it-tnejn li intom. Ma rridx nagħmilha ta' dittatur. Imma minn għada se jkolli ndaħħal liġijiet ġodda f'din id-dar. Minn għada tridu tqumu kollha kemm intom biex flimkien immorru għall-quddies tat-tmienja. Għada filgħodu, fis-sebgħa tridu tkunu mqajmin ħalli mmorru flimkien il-quddiesa. Pa, int bis-serjetà tgħid l-unika ġurnata fejn nista' nqum ftit tard Illum int qomt fis-siegħa u nofs ta' waranofsinhar, jekk ma tafx. Nofs ta' melu? Ningħaqad fil-kamra u ma noħroġx minn hemm, tkun prattika tajba għal sort tal-klawsura. Jekk tagħmel hekk ma tkunx tista' tikol ġilati. U jien naqleb reliġjon u nsir Musulman, ħalli nkun nista' nżewweġ erbgħa nisa mhux waħda. Le tagħlaq ħalqek ma rridx banalitajiet isja'. U issa dabbru raskom it-tnejn intom u iġru 'l fuq Il-lejl it-tajjeb u grazzi ħafna talli nkwidajtuni.
John, jiena wkoll irrid inqum għal ta' tminja fil-ħodu.
Int murant box laxjatet.
Enza nibqa' mqajjem.
Taħseb li se norqod qabel tidħol Marija.
Le, ma naħsibx. Lanqas jien.
Mhux ma ta' tlieta kellhom jiġu. Mela x'kenu? L-erba' u kwart. Dal-waqt jisbaħ. Forsi
forsi l-vapur it-tardi, il-maltemp barra smajtu bħali.
Jew nkella aktar ngħid li kienu qed jieħdu pjaċir u jinsew lilna u lil kulħadd. Isma' jekk se nibqgħu hawnhekk se nagħmel ftit kafè jien. Jien ngħid għalija nibqa' żgur, anke jekk naf x'naf. Marija l-kbira, nistenna minnha li tkun ftit iktar responsabbli mill-oħrajn. X'nagħmillek, te jew kafè? Kafè ħa nibqa' mqajjem.
Isma', inti bis-serjetà beħsibek tagħmilha li tqajjimhom filgħodu għal quddies tat-tmienja? Inti żgur li bis-serjetà?
Anke jekk naf li norqod il-knisja jien stess, irridhom jifhmu darba għal dejjem xi tfisser li tobdi r-regolamenti.
Imma taħseb li se jqumulek fis-sebgħa biex immorru għal tat-tmienja? Ikollhom.
Anki jekk naqlibhom mis-sodda jien stess. Tabitta barra.
Mela tkun qajmin? Naħseb li aħjar immorru nordu għax fil-ħodu rridu nqumu l-qudis ta' tmienja. Xini?
Għada fil-ħodu kulħadd tal-quddisa ta' tmienja. U bis-serjetà qed ngħidlek. Il-lejl it-tajjeb.
Inkwetajtna. U għaj ma inkwetajtu ma kontux tafu fej edha sa ċempilt. Imma kien imissek ċempilt lilu. Imnalla li kdibt għalik jiena, għax kieku aktar kien jinkorla. Sfidajtu. Ġie kollox ħażin illum. Int, Victoria, Tony. Jekk se nibqgħu sejrin hekk, se nispiċċaw ħażin. Naħseb jien se nagħmel xi waħda qablu jekk jibqa' sejjer hekk hu. Qisu saħadam Ħussejn! Ara, imxi ħalli mmorru norqdu Isa. Il għaliex filgħodu rridu nqumu għal quddies tat-tmienja, eh? Jien ta' nofsinhar sejra mhux se nqum tliet sigħat oħra. Ja ħasra, Marija, obdih għal darba. Għalija. Fhimt? Fuq kollox din daru. Hu jagħmilhom ir-regoli. Tista' tawwilhom xi ftit. Imma mhux tkissirhom. Int frak għamilthom.
Sa mhux aħjar smajna tal-għaxra, xkulħadd kien rieqed. Laqas fim tkellmu mill għalfa dermaj. Għandi nas.
Jina u l-papa mhux bħalkom bqajna mqajmin dal-lejl. Għidilhom, imbagħad ta' parsi jippretendu li huma moderni u żgħażagħ dawn. U jiena rrid noħroġ illum għandi l-kant. Dawn, hekk tilgħa fuq niżżil it-track suit għax għan ċajr Jiena tilgħa- mal-art noqgħodu fuq it-tapit.
Jiena tilgħa norqod tistennawniex għall-ikel. Ftakru li llum il-Ħadd. U iva, jekk ma nivvintaw xi ħaġa, dejjem l-aktar ġurnata li ddejjaqni, pa. Stenna ftit.
Jiena għandi avviż x'nagħmel.
Issa xinqala nan. Ifqu fejn intom u isimgħuni. Il-konvent ħareġ din l-ordni. Il-pirjol irid li kulħadd joqgħod jiekol imdawwar madwar il-mejda f'nofsinhar. Il-pirjol li jemmen illi l-ħadd hija ġurnata u okkażjoni fejn tinġabar il-familja kollha u għalhekk kulħadd għandu jkun preżenti. Ma wara li norqod nan. Qed tu brute. Jien rajt l-ordni biss. Eh, B'dana kollu jiena nemmen illi il-ħadd hija ġurnata fejn jekk induru madwar il-mejda u npoġġu ras ma' ras, inkunu nistgħu niddiskutu l-problemi li laqtuna dan l-aħħar. Mod ċivili. Jiena ħaġa waħda biss qed nara ddur ma' rasi, sodda, sodda u sodda! U jiena lil Sheryl tistennieni, tistennieni, tistennieni! U jien rehearsal, rehearsal, rehearsal! Għandna l-kant illum, nan! U jaħasra l-Ħadd hija l-unika ġurnata li nistgħu nkunu flimkien ilkoll kemm aħna u jkun hawn in-nannu jdaħħaqkom ukoll! U mbagħad nitqu wara, nan!
U fuq kollox filgħaxija mhux flimkien inkunu issa, nan! U, nan, fuq kollox is-suġġetti mhux dejjem l-istess! Bil-papà jaqra l-gazzetti! U wara nofsinhar jieħu nagħasa! U aħna lanqas nistgħu naraw it-television għax niddisturbawkom. U dan mhux biex fuq kollox ikun hawn xi ħadd li jgħin fil-ħasil tal-platti. Ara, issa biżżejjed!
Din rivoluzzjoni. Tnejn f'jumejn u jien m'iniex beħsieb li nittollerahom aktar, qegħdin tifhmuni? Imma pa. Aqtagħha! Ma rrid lil ħadd minnkom jitkellem qabel nispiċċa dak li għandi xi ngħid jien. Imma wara li norqod.
Għedtlek Marija alaq ħalqek u tiċċaqlaqx minn fejn. Eh, issa lanqas nitkellmu ma nistgħux.
Le ma tistax!
L-ewwel nitkellem jien, hekk, dittatorjat, mhux hekk tridu, dittatorjat! Mela. U dawn huma l-liġijiet, eżis ammutijiet. Qegħdin tifmu? Liġijiet ġodda. Sa issa tistgħu tagħmlu li tridu. Biss f'nofsinhar kollha kemm intom tridu tinżlu hawn isfel għall-ikla flimkien, qegħdin tifhmuni? U għandkom x'għandkom, ma jinteressanix. Għadtlek int tpoġġi bil-qedem u tiċċaqlax qabel ngħidlek jien. Sal-bieraħ ittollerajt kollox. Imma llum, mil-lum 'il quddiem m'iniex beħsiebni nittollera aktar anarkiji f'din id-dar. Qegħdin tifhmuni? U issa tistgħu tmorru. Mela għadkom hawn. X'qed tagħmlu? Mela mmutajtu? Marru.

John, għawn għandek l-inkwiet, tafx? Jien ma għandi xejn. Mela x'kitbu?
Sa nagħmlu preċiż kif għattilna int. Maħniex sa nitkellmu U m'aħniex se niċċaqalqu qabel ma tgħidilna int. Anzi fiż-żgur illi sa ngħixu ħajjitna ta' tliet żgħażagħ moderni li ja Il-kumplament. Il-kumplament ma nistax narfu. Tini dik il-karta. Eh, le, le, ħajja taf. Le, le, le, ma dik. Ejja, ejja, ġiba law, ġiba law, pa. Iftaħħal, għattaħħiex. Tlet tfal moderni ma jistax jittolleraw li jkunu mjassra minn bniedem li għandu kważi 50 sena u li għalih kull sena tfisser sentejn, jiġifieri għandu mentalità ta' kważi mija. Tajba hekk, jiġifieri hekk jaħsbu fuqi. Tajjeb wisq. Mela ismawni sewwa se ngħidilkom. John,
żomm il-kalma. Pa, inti tista' toqgħod kemm trid hawnhekk, imma il-kap ta' din il-familja huwa jien. John, tagħmilx affarijiet li wara jiddispjaċik li tkun għamilthom. Le, le, ma jien se nagħmel xejn speċjali. Se nagħmel ħaġa waħda biss. Se nagħti l-libertà assoluta lil uliedi. Biss ara x'qed ngħidilkom. Ara xi ħadd minnkom ma jiġix jitlobni xi parir fuq xi ħaġa, jew jiġi bżonni għal xi flus jew għal xi ħaġa oħra. Għaliex missier illi għandu kważi mitt sena jmissu qiegħed f'qiegħ ta' sodda, jbati bil-qstuħ ta' nifs, jew inkella bl-uġigħ tax-xatika. U ngħidilkom ħaġa oħra, jekk il-bambin jogħġbu jislifni l-għomor, nitolbu biss li qatt ma niġi bżonnkom! La waħda, la l-oħra u lanqas l-ieħor. Qegħdin tifhmuni? U issa, biċċajtu bis-serjetà, isimgħuni sew. Ara xi ħadd minnkom ma jfettillux illum jersaq 'l hawn għall-ikel, għax illum se nagħmel bħalkom, se nitla' 'l fuq, nagħlaq ħalqi u ma nitkellimx.
Tajba din ukoll. Titħu għax tellajtu għom. Tara nan, kollox ġara kif siftjeni bani għavik. Nan, jina ħirġa. Tom, veru ħada bi kbira l-komment li għatlu inti, ma kellek xi tridu. Il-ħmarija hi li ma nafx jekk kienx qiegħed jitkellem biċ-ċajt jew bis-serjetà. Għanna, tinkwetax.
Għal, issa ħiret jiena u jekk niġi tard mbagħad saħan. Le, le, taf Tom nara ma
Kif, allora inti minn tix nitla biex tikol maħna ħanni. Ħallini jien irrid noħroġ fil-ħamsa rrid noħroġ. Ejja u nafes. Tajba din. Tajba tassew. Tajt kieku meta Martes u John kienu għadhom żgħar u kienu jagħmlu li hekk. Jien x'kont nagħmel?
Jien pa. Wasalt Martes, għamil sew li ġejt għax ikolli ma minna qed kelma. Illum ma kont se nesti xi ħaġa komplikata. U għamel inti bżax hekk jew hekk itfalmu biex ġejjin jiklu għaw illum. Eh? Aħjar inqas xogħol.
Għad gost il-biraħ. Iva, intqajt ma' Rita morri neħdu kafe. Spiċċajna klikka ngħidu f'kemm li ngħidlek saru l-10. Sew.
Naturalment, stħajiltek għal dak l-asfur illi tiftaħlu l-gabjetta u jitlaq jittajjar. Oh, taf int. Dejjem nitħaq daħqa ma tħabi tal-kor.
Eh, insomma, la wara ħadd pjaċir, mhux hekk? Pa, jien kont nagħmel xi daqsxejn salza, int ma jimpurtax jekk tiklu għaġin illum. Għarfi qiegħda tapoloġizza, għajt jiena mhux dejjem li ħejjejt int kilt. Eh? Naf, naf, imma għandi nitlaqa' marita. U sal-morru niklu xi ħaġa barra. U mbagħad wara nitlaqa' mal-klikka tal-kor. Inqattgħu l-kumplament tal-ġurnata nilagħbu r-rami. Kif mela inti m'intix se toqgħod tikol magħna hawn illum? Le, għaliex? Għad forsi jum wieħed minn fost seba' hux. Insomma, insomma, xejn xejn. Ma nqala xi ħaġa? Le, le, xejn, xi tridu jinqala min jisimgħi. Ħana ti daqqa tajn Il-ġurnali. Allora, minn tix beħsibek tiġi għaw il-lejla biex uqdu naraw il-program ta' Pippo Bawdo fl-imkien bħas-soltu. Kont se nibqa' sejra dritt id-dar. Ejwa, ejwa, sawa. Sawa ta' għamil, sawa.
Memx li nitlaq ftit tal-kwiet. Xed?
Memx li nitlaq ftit tal-kwiet.
Edeja tajba.
Xed?
Edeja tajba. Nitlaq ftit għal kwiet. Id-disappuntawni. Imma d-dar tinħass vojta minn għajrom. Kulħadd qed jabbanduna għandek tgħid, anke Martes. Forsi Martes l-aktar waħda li għandha għalfejn.
Kulħadd irid jitlaq Min minn din id-dar u min minn din id-dinja. Ħadd daqsi u daqshekk ma jaf x'jiġifieri. Forsi għalhekk insibuha bi tqila li nħalluhom jaħarbulna minn taħt idejna. Kultant, sinċerament, taf, naħseb illi nipproteġihom xi ftit iżżejjed jien. M'għandix dubju.
Imma ma nagħtikx tort, John. Trid tiftakar illi.
Pa, toqgħodx terġa' tibda u tfakkarni.
Dar vojta.
Nisma' l-passi tiegħi jirbumbjaw minn kamra għall-oħra. Waħdi. U issa ġejt għabbejt lilek.
Bħalma kienet tgħidlek il-mamaħ, l-ewwel jieħdu l-ħalib, mbagħad jitilquli. Rix tixbaħha wisq lil mama. Dik ukoll qatt ma setgħet temmen li t-tfal xi darba jew oħra sa jikbru u sa jtiru bħalma jagħmlu l-għasafar. Iżda Martes indunat. U għalhekk tifla bħal dik baqgħet qatt ma żżewġet. Qiegħed tinnota kemm qiegħda tkun 'il barra mid-dar dal-aħħar? Iva. Tal-anqas qabel kienet tkun aktar spiss hawnhekk biex nieklu flimkien? Jekk ma nimxux maż-żminijiet, iż-żminijiet ikaxkruna. Int ħiereġ? Iva ħiereġ. Ħiereġ?
Int ukoll? U ħiereġ.
Ħiex, nista' noħroġ jien? Ej, viva, tista', issa bħalek fejn sejjer.
Sammur niltaqgħu ma' Peter u ma' u ma' Mark, neħdu tew pasta u nilagħbu ftit karti. Nista' noħroġ tifel.
Mela ma tistax nannu li. Iva ilu ftit li ħareġ u qal li kellu jiltaqa' magħkom. Iva, iva, jien hekk immaġinajt għax naf li intom is-soltu dejjem tkunu miegħu. Mhu qallek li kellu jiġi jiltaqa' miegħi? Iva, iva, iva, hekk qal, u anke jien hekk immaġinajt. Eh, għax is-soltu qabel ma niltaqgħu dejjem kien iċemp lili qabel. Dażgur għalhekk qed nitħasseb jien. Forsi kellu aptit joqgħod daqsxejn waħdu, forsi mar sas-sideba. Jista' jkun, imma issa sar ħafna ħin għalih, is-soltu jkun ġa daħal. U għalih sar il-Għid id-disgħa ta' filgħaxija, għadhom ta'. Ġifieri, m'għandekx għalfejn toqgħod tinkwieta. Iva, iva, għandek raġun.
Ara ħalli naqta'. Skużani, taf. Sellili ħafna għat-tfal. Grazzi, grazzi.
Fejn hu n-nannu? Ma nafx.
Is-soltu imur għand xi ħadd minn sħabu jew joħroġ magħhom. Ċempiltu ma sibtu għand ħadd minnhom. Sirt qist it-telephone operator hawnhekk għax inkollu nċempel biex nara fejn hu kulħadd. Imma dak is-soltu joħroġ kmieni jerġa' jidħol kmieni. Għalhekk qiegħed ninkwieta jien, illum donnu ħareġ u kellu xi ħaġa importanti fuq moħħu. U hija forsi ma kellux f'rasu jerġa' jidħol fis-sitta bħalma jagħmel soltu, nesa' jgħidlek. Imma s-soltu bħalissa jkun diġà qiegħed hawnhekk, qed tifhem? Min jaf ma xanti tjama tess. Ħalli nċempellila, forsi qiegħed hemm. Imma kif kien iċempelu?
Komplejni jien taf li l joqqos jara jien ukoll. Hello, Martes? Martes, il-papa hemm qiegħed. Le, ma resaqx law. Mela fejn xafek marda, ilu li telaq minn mara nofsinhar. Għadu ma rajtux. Le ma reġiex lura. Ippruvajt nara jekk hux ma' sħabu ma mhux qiegħed ma' l-ebda wieħed minnhom. Forsi rrid joqgħod ftit għall-kwiet. Iva hekk qalli Mark. Stenna daqsxejn Martes. Pa, tgħidlix li reġgħet qed tinkwieta u din id-darba x'inti li fin-nannu? Tony, ħallini kwiet għal ruħi l-mamà. Martes, smajtha dik? Dik sirena t'abbulanza? Preċiż.
Qed taħseb bħali hux? Ejja John, toqgħodx tgħaġġibha, biżejt il-ġimgħa l-oħra konna qisna qatt ta' mġienen. Ara, jekk jitfaċċa inċempillek mill-ewwel. Tajjeb, ħa ngħidlek, ħa mmur infittxu fil-bar fejn ikun is-soltu, tajjeb hekk? Jekk insibu nċempillek. Kollox sew, se naqta'. Ejja mmorru nfittxuh, inti imxi miegħi. Tajjeb, din ukoll. It-tifel jinkwieta għax missieru għosfor.

Ma tgħidx ġara l nannu fejn qiegħed? Tin għafla mis minuti ilu ċempinna, maħna nkwitati. Taħseb li mhux inkwitata bħalkom? Iva dak fejn se tamar. Id-dedi diġà tar il-frant kollu, tajġ kemm fittex din li serki St. Patrick's. U jekk taritu xi karozza jew għamel għalih xi ħadd. Ħanaqta ti. Le, le, taqtax. Anzi, lestuli s-sodda li tinfetaħ għax hawn inutli noqgħod noqgħod newden waħdi hawn. Anzi, taf x'nagħmel? Inħalli nota biex jekk jasal hawn in-nannu jċemplilna mal-ewwel, tajjeb? Mess aħna nħallu l-nota u noħorġu nfittxuh, niltaqgħu ħdejn tliet siġriet. Ħa naqta' tip, bye, ciao.
Ejja Vic, tlaqna, ħbibi għadhom barra dawk jgħinuna nfittxuh.

Issa ta' sew qiegħed ninkwieta, donna l-frant kollu, San Ġiljan, Kappara, San Ġwan, kollox għal xejn. Iwa naf, għadna ma ċċekkjajniex l-isptar, forsi daħal li casualty. Dawn għamil li pjaċir tkabbarhom xi xejn. Imma forsi għandek raġun, aħjar inċempel il-casualty. Għara daqxie dik il-nota x'fija. Hello? Erka' xolti jekk jogħġbok. Nota ta' Maria qed tiġri wkoll issa.
Hello. Isma' sinjorina, xtaqt inkun naf, għax għandi t-tifel, le le, skużani, il-papà, raġel ta' 65 sena u għadu ma ġiex lura d-dar, xtaqt nara jekk għalli jista' jkun daħal xi ħadd ta' dik l-età l-isptar. Kif? Linus Hammut jismu. Issa tiċċekkja. Iva, iva, nirringrazzjak. Issa jekk dan Alla ħares qatt ħassu ħażin, da kif se jkun jista' jgħidilhom x'jismu? Ngħid jiena ma jkollux l-ID card fuqu? Iva għandek raġun laqqas moħħ biex naħseb ma baqali bħalissa. Għidli sinjorina. Kif? Eh le? Ejja ta' iġen. Ma daħal ħadd raġel ta' dik l-età. Nirringrazzjak. Iva, iva, iva, mela le da żgur, nerġa' nċempel aktar tard. Nirringrazzjak sinjorina. Grazzi. Qalet li ma daħal l-ebda raġel ta' dik l-età fil-casualty. Ma nafx naqdu nagħmlu iktar bħalissa.
Ġi wasal x'għamel. Ma għandna l-ebda ħin.
Mhux aħjar nidħlu mal-pulizija. Mal-pulizija diġà waqajt għaċċaj darba u minix beħsib li nerġa' naqa' ċaj darba oħra. Minix beħsib li ndaħħalhom jekk ma nkunux eżawrina il-possibilitajiet kollha qegħdin tifmuni. Forsi intaqa' ma' xi.
Taw da mhux ħin li tiċċajta.
Min jaf forsi mar il-belt jien naf. Ara qegħdin nintifu f'ħafna paroli vojt. Ejja npoġġu rasna flimkien u naħsbu f'xi post fejn is-soltu setgħa mar u din darba insejnieh. Fi żmien kellu xi ħbieb il-Ħamrun, forsi mar jarhom John. Mela ħa ngħidilkom, ħadd minnkom ma ndenja ruħu jiċċekkja jekk marx il-gżira hux. Tom nisammu bħalissa ma nifilħekx. Imma fak din it-tensjoni kollha aħjar niċċajt għax se niġġennu issa. Tom nisammu tqaqtagħha. Ara naqtgħu.
Ejja noħoġu fitxu. U din id-darba b'mod aktar organizzat. Il-koll flimkien. Ftemna, tlaqna, kulħadd barra. Ejja, ħafna.

Irresponsabbli jieħu dak li hu. Kollu torti għadda.
Eh, issa se neħel jien. Min qallu biex imur jixrob. U wara x'qed nafdaħ pa. Wara kollox fejn konti. Taf qed ngħid, għandna bżonn nitkellmu jiena win, dak li għandna bżonn, qed tifhem. Għandna bżonn nitkellmu jien. Ara, aħjar indabbar rax il għax mid-dera se neħel jien li ma tiskeru kol. Ħaħu l-kafe.
Kafe, kafe.

Għid kollox sew.
Għalfej qegħdin tinkwetaw. Għax fettilli noħroġ u mur nixrob u nħu pjaċir bħal ma tagħmlu intom. Jiena adult u allura nista' nagħmel dak kollu li rrid u ma jimpurtanix minnkom kollha. Taf x'qatagħtna Nan? Ħadd qatgħel għaliex mort nixrob grokk jew tnejn. Jaqaw hawn stennejt illi sa nitlob il-permess tagħkom biex immur nieħu grokk jew tnejn jiena. Jien għandi l-età tiegħi u nista' nagħmel li rrid. Imma Nan, vera nkwetajtna ta'. Inkwetajtu 'l għaliex skirt u setgħet tgħajritni xi karozza. U għax ħassejtkom ukoll urtati b'dak illi għamilt jien. X'jippurtani minnkom jien? Hawnhekk mhux kulħadd li jrid hu jagħmel, mhux kulħadd għal rasu miexi f'din id-dar. Jiġifieri mhux vera kont fis-sakra.
Tony, Jiena naf inkun fis-sakra u naf inkun egoist ukoll. Ma minix ta' dak it-tip. Issa, morru orqdu, il-għaliex jekk hawn xi ħadd li jista' jibqa' rieqed sa xħin irid hu, huwa jien.

U int kif int? Kif tridni nkun? Għadni nferfer bil-qata li tajtni, nkwitajtni. Mhux tab xej, Tony li l-ek ħarriċ jiġbaħ palk Ara, aħjar immur. Le, le,
l-lum kutaw, issa sar il-ħin. U le ma l-ar nimxija. U issa waslek jien martes. Irrid ftit paċi.
Paċi il-bot minna. Bot minna u imma viċin. Viċin?
Imma il-bot. Biex tkun tista taħrab, le? U le, mux naħrab. Id-dar tijak, pa, meta trid joqgħod. Ejja Margaret, ejja ħalli waslek. Ciao, pa.
Imma jħobbuni għax inkweta. Trid ftit imbit? Dan l-imbit minn ġibtu int? Minn għand Kevin, mill-bar tiegħu. Kevin?
Aħna morna għand Kevin, għalina li ma konċem. Naf.
Meta rawkom ġejjin dawn is-sinjal u jint ħalt niġrif tal-irġiel. Trid ftit imbit? Naħseb li nieħu naqra. Il-lejla nkwetajtni. Jiddispjaċini.
Mhux lilek ridt ninkwieta jien. Iva, ma allura għax ma għedtlix kont insibek tagħmel? U għax kont naf li inti ma kellekx il-ħila li taħdem il-parti tajjeb, ridt ninkwitak ftit ieħor. Grazzi, Pa. Tgħidli grazzi għaliex werwirtek? Le, ta' jekk ma nirringrazzjakx. Biss naħseb li t-tfal intebħu li meta aħna l-kbar.
Jien il-kbir.
Int il-kbir. Ma b'moħħ żgħir. B'moħħ żagħżugħ.